magwene mm. o ka ba nyatsi mara o tlo gore nya thoma ka re nya nya era gore gore go nya go nya tša tsana se ka moka se ka moka di ba ka a ke go gona mo listing ana ka go kgwetsa gore ke nna yona eh. ke fo nyamalala ke re ke thoma ka nyane eh. eh, nyamalala ya chaisha ya sepe kore yei i disappear mm. kore kore a ke laele a ke re ra nyatšang ee Ee, kore go no ba dinya nyanya wa nya nyatsi wa nyamalala wa nyatšana nya wa nyatšana motho go tša a tloga go gapeletša gore o be nyatsi ya gagwe Mm, o go nyaditšwa gobane mm. ka Ke re nna ne ke e nngwe ya- tsepediša gore e Mm. a o tlogo mpolackmaila o dira di-emotional blackmail Mm. O- o- motho o llela go nkgotlela Bjo? go tla nkgotlela Mpotše. ke itša ga ka e tsona tše Bjo? a ke re ke nna madipetere kofi goba ke nna sekono pampiri Mm. ga a ya kgwetse ba e lego gore ba dumela title lela Mm. na ke gona moo awa le nna ke nyaka go kgatla motono ke thuntše lerole a betla ba ba re ke eng step
Step ya se nyatsi. Mm. Step se mo- ke mosadi o a gore o thoma molaong. le nyatsi ma Ah, wa ah, graduate ah, ah, Eh, ah, e be sowe eh. lerata ba go tse- a- m- ile ke a ke ne e mantšu Hey, ko go botše. Eh, mpotše. wa se bona bjale mo go tla setšo Mm. a o rere a ke re o tlo ba boletse le nna Mm. ena mong a taba jekgwe Mm. o tshwanetse re anegele mamogolo a bana monyadi wa mathomo Mm. a ke Mm. a mo dumelele a re ee Mhm. a re ke mang Mm. A- nke ro nyaka A mo saf- tseba. safety ya gagwe le ya bana ba gagwe le ya Mm. the whole marriage a Mm, ke mm. a re ke mang a Mhm. a- a nsearch gore hmm a ke ngwana ga a seilego jo Mm. aowa seilego a ne mathata Mm. thobela Mm.

ao motho go llela gore ke tle ke o mmonele montse le go kgona a gole ao motho go tsa a ka reng ya go rusa a rie a ka reka batse go bolediša ka kuaa
reka reng ya e reng wa rekela le mosadi e tše mtsha eh. o se o nyako o katološa jwang mm. kgoro jwang

gape go imiša ka mo o imiša ka mo Eh. o tlo riša batho di-miscarriage a kere ee Mm, o tshwanetse gore ba tsebe mm. re tla gape madi a a hlakana mokhwe Mm, ke basadi batho ba ka nnete Mm, wa bona Mm, nyatsi le step o sombelieve mm. le ska- o sekaje wa dira nto ka e A se nto ka e tee tee. a di swane Mm. a di swane sethepu wa se bona o mosadi wa molaong Mm. ebile ke ne e toka gore ke bona mamogolo a bana Mm. a ke re re tlhakanetse monna Ke ra gore- sister wives Mm. ee A- a se dinyatsi, le Nyatsi, dimentši.
nyatsi ya Ba re go le thunkantšha. di-branch. nyatsi ya thunkantša nyatsi ya senya ya ratago go ba nyatsi a be nyatsi nna ga ke nyake Mm, ke go kwe. ke nka motho a se ka ntlela ka di-emotional blackmail Mm, ba reng a ba go blackmaila gore o be nyatsi motho a ntse kgotsa a re gore ganyana o nyaka gore nna ke teko jang a o nkgana One. mosalo mathata a gago bjale e baka ke ra gore o tsena ka mo mathateng ao a re mafelelong a go leswai jalo ka tla fo bona le wene ko go nyala Mm. hallo did i say i want to get married ee Hey, wa tseba motho a etla a a go fera ka e- erection ye go fereng yo yo yo yo yo

gore a wa re bona gore go be le mmane ya bangwe Mm. A bona? a ke re batho ke- ke- ke- ke sa- ke- ke- nka re banna ba dumele ge le gona le gona mosadi a ntse o ewa sethepo a dumela ebile le mamogolo a bana le ena le ena a rata Mm. ao Oh. batho ba rata Ene mo a se bofefe go gatekela tokelo tša ga moo ee ba tlo be ba rata Ka le moka. di-decision tša bona yeah. o seka fo betoga le motho mo ka dikgethana tša diqepesana Mm. o ira mosadi ya gago wa dikhiba gore Mane a bana šo. O mo kitela setsiba ka ganong. Ke ra gore. O tshwantse gore o boledišane. Re tla. O boledišane le yena pele. Ke tla o tia wena.
Wa bona? Mm.
O bole dilo di a rerwa. O boledišane le yena pele gore aowa ke mm. bona go le kama le gona o motse gore wae. Mm. Eh, a gona nto ngwe banna ba iriela ba fo iriela boroko jwa bona selfish people ever kokola ba yei